Bu iki müň ýyl gowrak mundan ozal ýaşap geçen Isa atly adamyň taryhydyr. Biz çagalaň Isa hakdaky hakykaty nädip bilendiklerini bilemzok, ýöne muň şuň ýalyk bolan bolmagy mümkin.

Sen kimdir biri gördümi? Hiç kim. Menem hiç kim görmedi. Seni? Görmedim ka diýýän. Tizräk gideliň. Benýamin näme diýseňem, men-ä Isa Hudaýdan geleni hasaplaýan. Diňe gudrat görkezeniň üçinmi? Birden o zatlaryň hemmesi göze açylyp bolsa näme? Bolýa. Onda sen bu zatlaryň hemmesini nädip düşündirjek? Gepem meň hiç zat düşündirmäge borçly dälligimde-de. Gudraty diňe Hudaý görkezer. Sen körleň gözleri açylýar diýjek bolýaňmy? Hawa. Men bu gudratlaryň hiç birine-de ynanamok. Men-ä ynanýan. Sara, sen bu ýerde näme işleýäň? Men eşege ot bermegi ýadymdan çykarypdyryn. Siziň Isa hakda gürleşýäniňizi eşdemde meniňem diňläsim geldi. Sen Isa hakda näme bilýäň? Köp zat bilýän. Meniň mamam onuň ejesi Merýemi tanaýa. Ana şol hem maňa ol hakda, onuň dogluşy we beýleki zatlar hakda gürrüň berdi. Bu haýran galdyryjy wakadyr. Merem ýönekeý gyz bolupdyr. On asyrady ýaşaýan eken. Ol durmuşa çykmadyk, ýöne Ýusuba durmuşa çykjak bolup ýör eken. Bir gün Hudaý onuň ýanyna Jebraýyl atly perişdäni goýberýär. Gorkma, Merem! Sen Hudaýyň nazarynda merhemet gazandyň. Sen göwreli bolup, bir ogul dograrsyň. Oň adyna Isa dakarsyň. Men durmuşa çykmadyk gyz ahyry. Bu nädip beýle bolup bilýär? Mukaddes Ruh üstüňe iner-de, Hudaýyň güýji seni gurşap alar. Şoň üçin doguljak Mukaddese Hudaýyň Ogly diýiler. Oň patyşalygynyň çägi bolmaz. Belki perişde Merýemi gorkuzandyr? Eger perişde meň ýanyma gelip söz aýdan bolsa, men-ä gorkardym. Hawa, soň näme? Nasyranyň ýaşaýjylary eşitdim. Häkimiýet hemme adamlaryň öz doglan şäherine baryp, şo ýerde ýazga durmalydygy barada kanun çykarýar. Ýagny öz atlaryny haýsydyr bir sanawda ýazdyrmalydylar. Şeýdip Ýusup Merýemi-de alyp öz doglan ýeri Beýtullahama gidýär. Olar Beýtullahama gelenlerinde, şäher adamdan ýaňa hyryn-dykyndy. Şol sebäpli-de düşläre ýer tapmadylar. Hiç ýerde ýer tapylmanlygy sebäpli olar mal ýatagynda düşlemeli bolýarlar. Edil şu mal ýerden? Hawa, şuňa meňzeş ýerde. Edil şol gije Isa dünýä inýär. Şo ýerden uzak bolmadyk daglarda çopanlar bar eken. Olar goýunlaryna garawçylyk edip otyrkalar, birden perişde görýärler. Dawudyň şäherinde Halasgär, Reb Mesih doguldy. Çopanlar çagany görmek üçin derrew gidýärler. Ol bolsa sallançakda ýatan eken. Göz öňüne getirip bilýäňizmi? Olar ony meň eşegimiňkä meňzeş nogada ýatyryp goýupdyrlar. Isa doglandan soň, Merýem bilen Ýusup ony Iýerusalimdäki ybadathana alyp barýarlar. Ol ýerde olar Hudaýy söýýän Simun atly bir adama duş gelýärler. Eý, Perwerdigär! Öz sözüňe görä guluňy parahatlykda goýber. Hudaý Simuna Isany görýänçä ölmejekdigine wada beripdir. Sebäbi gözlerim Seň gutulyşyňy gördi. Bu Hudaýyň saýlanydyr, bereket tapyň. Ikiňizem bereket tapyň. Kiçijik Isa önüp ösüp hemmeleri we rhe adamyň eden ähli erbet pikirlerini, aýdan sözlerini we eden işlerini bagyşlamak üçin Hudaý tarapyndan saýlanypdyr. Hudaý bu zatlaryň hemmesini günä diýip atlandyrýar. Isa bäbek boldy. Häzir uly adam. Ol oglanjygyň boldumyka? Elbetde bolupdy. Mamam Isanyň on iki ýaşynda Merýem hem Ýusup bilen Iýerusalime gidendigini gürrüň berdi. Isa ybadathana baryp, ol ýerde mugallymlar bilen gürleşýär. Muň ýaly soraglary berýän bu kimiň ogly? Ol Nasradan. Ol özümiz bilen barýandyr öýtdük. Onuň tutan ýerligini bagyşlaweri. Soň Isa ene-atasy bilen öýüne gaýdýar. Ol gün geçdigiçe paýhaslanýar. Onuň ýollaryny dogrulan. Her bir dere dolsun, her bir dag-depe peselsin. Günleriň bir gününde Isa Ýahýa çokundyryjynyň ýanyna barýar. Ýahýa Hudaýa tabyn bolmak isleýänleriň hemmesini çokundyrýardy. Ol Isanam çokundyrýar.

Şol ýerde bolanlaryň hemmesi Hudaýyň gökden gelen sesini eşidýär. Şonda Hudaý, Sen Meniň söýgüli Oglumsyň. Meniň bar berekedim Sendedir diýýär. O soň näme etdi? Ol bütin ýurda aýlanyp, hemmelere Hudaý hakda gürrüň berip başlaýar. Salam. Salam. Isa özüniň önüp-ösen ýeri bolan Nasyra gaýdyp gelýär. Bir gezek ol ybadathana baranda, ýaşulular ondan Hudaýyň kitabyny, ýagny ýazgyny okamagy haýyş edýärler. Isa ýazgydan, Ýerde her bir adamyň Hudaý bilen ýaşap bilmegi üçin, Hudaýyň özüni ýere goýbermek kararyna gelişi hakyndaky parçany okaýar. Rebbiň Ruhy maňa siňdi. Çünki Ol meni garyplara hoş habar wagyz etmäge, Ýesirlere azatlygy, körlere gözleriniň açyljagyny, ezilenleri halas etjegini, Rebbiň ajaýyp gününiň gelenini habar bermäge mesh etdi. Bu hakda köp agtylar aýdýar. Ýüzümiz diýimiz haçan gelerkä? Ol ady şol Ýusubyň ogly. Bu hakykat. Ýüzümiziň garaşýan günümiz haçan gelerkä? Siziň eşiden şol ýazgyňyz şu wagt berjaý boldy. Ýazgy berjaý boldy. Bu zatlaň hemmesini diňe Mesih berjaý edip biler. Biz nirden bileli? Ýöne bu entek soňy däl. Isa Jelile kölüniň ýanyna gidýär. Simon, suwuň çuňrak ýerine ýüzüň-de, balyk tutmak üçin toruňyzy şo ýere taşlaň. Wah, halypam, biz uzak gije azap çekdik, ýöne hiç zat tutup bilmedik-dä. Ýöne seniň sözüň üçin men torumyzy gaýaryn. Ýakup! Ýahýa! Ýakup! Ýahýa! Bize kömek ediň! Tizräk! Öz garnymyza ýer tapamzok. Petrusyň hut şonda Isa Hudaýyň Ogludygyna düşünen bolmagy mümkin. Ýöne Petrus gorkdy. Ol öz durmuşynda gaty köp ýalňyşlyklar goýberipdi. Ol Isa ýaly mukaddes hem güýçli biriniň Petrus ýaly günäkäri kabul edip bilýändigine düşünip bilmeýärdi. Ýa Reb, menden daşrak dur. Sebäbi men günäkär adam. Gorkma. Gider wagtym boldy. Meňem gider wagtym boldy. Menem. Sag boluň. Häzirlikçe. Sag boluň. Bene, sen nirde bolduň? Ýene-de öz dostlaryň bilen oýnadyňmy? Hawa, kaka. O ýerde Halebe badymy? Hawa, kaka. Men saňa şol oglan bilen gürleşme diýip näçe gezek aýtdym? Kaka, neme? Oň kakasynyň Isa hakdaky bolsadylara ynanýanyny bilýäň-ä? Bu erbet iş däl-ä, kaka. Hudaýyň özümize beýik patyşa goýberjegine ynanýarys. Seň dostuň kakasy bolsa, şol patyşaň mal ýatakda doglanyna ynanýar. Halebiň kakasy mamla bolsa näme? Ýok, Benýa, gürrüň şu ýerde gutarýar. Bolýar, kaka. Meň ýanyma geliň. Meň sözlemimi diňläň, janyňyz diri bolar. Rebbi gözläň, çünki Ony tapyp bolýandyr. Ony çagyryň, sebäbi Ol golaýdadyr. Erbetlik edýän ýolundan, kanuny bozýan el çeksin-de, Rebbe öwrülsin. Duruň, size şu gün näme bolanyny gürrüň bereýin. Gürrüň beräý-de. Isa ybadathanada adamlara Hudaýyň söýgüsi hakda gürrüň berýärdi. Içerde köp adamlar ýygnanan eken. Tutuş bir märeke-de oňa daşarda garaşyp durdy. Isa! Isa! Saňa ýalbarýan, meň gyzymy halas et! Isa! Ol ölüp barýar. Ol ýaňy on iki ýaşynda. Isa! Haýyş edýän, meň öýüme bar! Ýaýrus, diňle! Ony azara goýma! Isa! Gyzyň öldi! Mugallyma azar berme! Gorkma!

Gyzym. Tur. Oňa iýer ýaly zat beriň. Be, şeýle boldumy? Hut şeýle boldy. Gyzyň aslynda keselländigine ynanmakyn boldy. Kakam Isaň dostlarynyň edýän hereketleriniň nädogrudygyny, Hemem olaň hemmesiniň günäkärliklerini aýdar. Hawa, bu şeýle. Ýöne muň sebäbi, kimdigine garamazdan, Isaň hemmeleri söýýänligindedir. Kakam maňa Matta atly bir adam hakda gürrüň berdi. Ol şäheriň girelgesinde oturyp, hemmelerden salgyt ýygnaýardy. Meň yzyma düş. Matta Isaň saýlan on iki şägirtiniň arasyndady. Olar Isaň özi bile syýahat edip, hemmelere Hudaý hakda gürrüň berip ýören iň gowy dostlarydyr. O ýerde Petrus diýilýän Simun, oň dogany Andreýas, Ýakup, Ýahýa, Filip, Bartolomeý bardy. Elbetde, Matda-da, Tomasam, beýleki Ýakup bilen beýleki Simunam, Ýakubyň dogany Iuda we Iuda Iskariýotam bardy. Bu zatlaň baryny nädip ýatda sakladyň? Ol örän akyllyja-da. Hyhyhyh, özüň akmak bolanlygyň üçin sen şeýdip pikir edýäň. Ýalan! Senem garry eşegiňden akylly däl. Eý gopbamsy, o meň joram. Kim gopbamsy, kim? Oňa zarar ber! Şeýlemi, meni kim saklajakmyşyn? Sen nädäýsiň-dä? Ony ýenmesene, ýenme! Sen güýçlä ondan! Ur ony, ur! Bolsana, ur ony! Ýenme! Sen güýçlä ondan! Ur ony, ur! Oglaglar! Ur ony, ýenme! Ursana, bol! Waý, agyrýa. Ýarany bejermeseň beterleşer. Näme boldy? Ol uruşdy. Leýa, men senden soramok. Bagyşla. Men Halo bilen uruşdym. Olar saran mal ýatanyna duşuşyp, Isa hakda gürleşýärler. Isa hakdaky bu gürrüňlerden hiç hili gowy zada garaşma. Ol biziň Patyşamyz däl. Hiç haçan bolmazam. Kaka, ýöne oň hakykatdan Hudaýyň ogly bolmagy mümkin ahyryn. Boldy, bes et! Ogluňy has berk tutýan bolaýma. Men beýle pikir etmeýän. Ýöne tiz ara müň tapady bolmaz. Isaň yzyny eýerýänler diýýänleň arasynda haýnyň tapylmagy mümkin. Eger şeýle bolsa, onda oň asudalygy uzaga çekmez. Duşmanlaryňyzy söýüň. Özüňizi ýigrenýänlere ýagşylyk ediň. Özüňizi gargaýanlar, zulum edýänler üçin doga ediň. Bir dulugyňyza ursalar, beýlekiňizem tutuň. Donuňyzy alanyň köýnegiňizi almagyna garşylyk görkezip durmaň. Her bir dileýän adama beriň. Bir zadyňy alan adamdan yzyna bermegini soramaň. Özüňize näme edilmegini isleýän bolsaňyz, sizem şony ediň. Men oň kimdigini bilmek isleýän. Ol Mesihdir öýdýäňmi? Mesih diýmek bilen nämäni göz öňünde tutduka? Olar bu barada ybadathana-da gürrüň etdiler. Mesih diýmeklik Wada berlen diýmekdir. Ýörüň oň yzyna düşeliň. Günaha dogry dälmi? Sen Isanyň görkezen gudratlaryny gördüňizmi? Muňa ynanaymak aňsat däldir. Ol günäkärleň we salgyt ýygnaýjylaň dosty boldy. O bu ýerde näme işleýär? Bilemok. Ony äpjini geldi.

Eger ol pygamber bolan bolsa, onda özüne nähili aýalyň eldeýdýändigini bilerdi. Sebäbi bu aýal günäkär aýal. Simun, men oň kimdigini bilýän. Maňa gulak as. Iki adam bir adama bergili bolupdyr. Olaň biri oňa bäş ýüz, beýlekisi bolsa elli dinar bergili bolupdyr. Ýöne olaň töläre zady bolmandygy üçin, algydar ikisiniňem bergisini geçipdir. Olaň haýsysy ony has gowy görer? Meň pikirimçe, köp bergisi bagyşlanan, köp söýer. Hawa, dogry. Sen bu aýaly görýärmiň? Men seň öýüňe geldim. Sen maňa aýagymy ýuwar ýaly suw bermediň. Ol bolsa, gözýaşlary bilen aýaklammy ýuwdy, saçlary bilenem süpürdi. Sen meni ogşamadyň. O bolsa, Geleliň bäri. Aýaklamy ogşamasyny bes etmedi. Sen kelläme ýag çalmadyň. O bolsa, aýaklama mür çaldy. Şol sebäpli-de oň köp günäleri geçilýä. Sebäbi ol köp söýdi. Kime az bagyşlansa, şolam az söýer.

Kaka meni göteräýdä. Gel hany boýnuma mün. Indi görýäňmi? Hawa, hawa, bu pygamber. Bu pygamber. Ine serediň ol gelýär. Ana serediň oňa. Mesih. Bir daýhan ekin ekmäge çykypdyr. Ol ekip ýörkä, tohumlyň käbirleri ýoluň gyrasyna düşýär-de, depelenilýär. Olary guşlar çokýar. Başga birleri daşyň üstüne düşýär. Olar gögerip çykýar-da, guraýar. Sebäbi olarda çyglyk ýokdy. Käbirleri-de tikenleň arasyna düşýär. Soň tikenler ösüp, tohumy ösdürmeýär. Başgalary bolsa, mes topraga düşýär-de, gögerip çykyp, ýüz esse hasyl getirýär. Bu tymsal ine nämäni aňladýar? Tohum Hudaýyň Sözüdir. Ýoluň gyrasyna düşenleri sözi eşidýänlerdir. Şeýtan olaň ýanyna gelýär-de, iman edip halas bolmazlary ýaly, ýüreklerinden sözi alyp gidýär. Daşyň üstüne düşenler bolsa, sözi eşdende, ony şatlyk bile kabul edýänlerdir. Ýöne olaň köki bolmaýar. Olar wagtlaýynça iman edýärler. Ýöne synag gelende, olar ýykylýar. Tikeniň içine düşenler sözi eşidýänlerdir. Ýöne olar aladalar, baýlyk we durmuş lezzetleri bilen yza çekilip, hasyl getirmeýär. Mes topraga düşenler bolsa, söz eşdip, ony päk ýürekde saklap, sabyrlylyk bilen hasyl ýetirýänlerdir.

Siziň imanyňyz nirede? Menä muny gowy gördüm. Bahasy näçe? Nafan, Nafan! Siz eşitdiňizmi? Şu töwerekde Isa bar. O şu ýere gelýär. O şähere golaýlaşýar. Ýörüň, gitmeli wagtymyz boldy. Hawa, ýörüň. Beniýa, seni uranym üçin bagyşla. Bagyşlaýaňmy? Mugallym, adamlary goýber. Olar obalara baryp, ýer ýa zat tapsynlar. Sebäbi bu ýer bir çöllük ahyry. Siziň özüňiz olary naharlarsyňyz. Bizde bäş çörek bile iki balykdan başga zat ýok-da. Öz şöhratynyň hatyrasyna bize çöregi sowgat berýän Reb Hudaýymyz mübärekdir! Bu gudrat! Gudrat! Sen indem Isanyň Hudaýyň Ogullygyna ynanmazmyň? Sen nirde bolduň? Men hakykaty aýtmaly, kaka. Biz Isany görmäne gitdik. Näme? Men öz gözüm bilen gören bolsamam entegem ynanyp bilemok. Ol iki balyk bilen birnäçe çörekden giden märekäni doýurar ýaly çörek edip bildi. Enofaň, näbilýäň, birden mesih bolaýsa näme? Bu pyrrylla ynanmaga hetde däýmegin. Biz näme etmeli? Ýazgy näme diýýär? Sen oňa nähili düşünýäň? Rebbiň Hudaýy, bütin ýüregiň, janyň-teniň, güýjüň we bar aklyň bilen söý, ýakynyňy Özüň ýaly söý. Senem şeýle etseň, ebedi ýaşaýyş alarsyň. Meň ýakynym kim? Bir adam Iýerusalimden Eriha barýarka, ýolda garakçylara duşýar. Olar ony talap, özüni-de ýaralap gidýärler. Şo ýoldan bir ruhany geçýär. Şonda ýaralyny görüp, deňinden ötüp gidýär. Şol ýoldan geçip giden Lewi hem seredip, oň ýanyndan geçip gidýär. Emma şo ýoldan geçip barýan samariýaly bolsa, ony görüp, Oňa nebsi agyrýar. Ol oň ýaralaryna melhem çalýar-da, ony eşegine mündürip, myhmanhana alyp barýar we oň aladasyny edýär. Ertesi gün gitjek bolanda, myhmanhanaň eýesine iki dinar berip, oňa, Oň aladasyny et, eger artykmaç çykdajy etseň, men saňa bererin diýýär. Sen nähili pikir edýäň? Şu üçüsiniň haýsysy talanan adamyň ýakyny bolýar? Oňa kömek eden adam. Senem şoň ýaly et. Ah. Çagalary meň ýanyma göýberiň. Olary saklamaň. Çünki Hudaýyň Patyşalygy şular ýalylaňkydyr. Men size hakykaty aýdýan, kim Hudaýyň Patyşalygyny edil çaga ýaly kabul etmese, şo ol ýere girip bilmez. Kim bir çagany Meň hatyrama kabul etse, Meni kabul edýändir. Kim Meni kabul etse, Meni ibereni kabul edýändir. Kim özüni kiçeltse, beýgeler. Gedaýlara kömek ediň, gaýrat ediň! Haýyş edýäs, kömek ediň! Gaýrat ediň! Gedaýlara kömek ediň! Gaýrat ediň, kömek ediň! Eý, kim gelýär? Näme bolýar? Şu wagt nasyraly Isa geçip barýar. Isa! Sadaka beriň. Isa, Isa, Dawudyň ogly, maňa rehim et! Sen menden näme isleýäň? Gözümiň görmegini isleýän. Gör. Imanyň seni halas etdi. Men görýän. Men görýän. Men görýän. Hudaý.

Ine ol. Bu adam näme üçin agaça dyrmyşýarka? Oň boýy gysga adam köp görüp bilenok. Dakgaý tizräk düş, şu gün men seň öýüňe barjak. Meň öýüme? Ol öýüne kim gitjek bolýar? Gaý sen nirden tanaýaň? Ýarysyny men garyplara berjek. Eger kimiň göwnüne degen bolsam, onda şoňa dört esse berjek. Howwa! Öl gözlerim ynanamak. Galgyt ýene zina zatlaryny yzyna paýlaýa. Boljak zat däl. Şindi bu öýe gutulyş geldi. Sebäbi ol hem Ybraýymyň ogly. Ynsan ogly heläk bolanlary gözläp tapmak we halas etmek üçin geldi. Gulak asyň! Biz Iýerusalime golaýladyk. Indi Ynsan Ogly hakda ýazylan zatlaryň hemmesi ýerine ýeter. Çünki Ony butparazlaryň eline bererler. Üstünden gülerler. Ony kemsiderler we ýüzüne tüýkürerler. Urup-ýenjip haça çüýlärler. Emma üçülenji güni ol direler. Salam Sara. Salam. Salam. Gulak asyň, bu ýerde näme-de bolsa bir zat üýtgän ýaly-la. Hawa, Saraň eşegi ýitdi. O ýitenok. Men ony wagtlaýynça birine berdim. Seň eşegiň kime gerek bolduka? Mugallym, şägirtleňňe aýt, sem bolsunlar. Size diýýän, eger olar dymsalar, onda daşlar seslenip başlar. Parahatlyk, hormat, şöhrat. On üç, on dört.

Ybadathanada Hudaýa tagzym etmäň deregine, bu ýeri bazar öwräýipdirler. Meň öýüm ybadat edilýän öýdür diýip ýazylgydyr. Siz bolsa ony garakçylaň mekanyna öwrüpsiňiz. Ol meň mallarym tarap algaýar. Tutuň! Tutuň ony! Tutuň! Bary ýogy iki teňňe. Näme beýle az? Men size diýýän, bu garyp aýal hemmelerden köp berdi. Sebäbi beýlekileň hemmesi özlerinden artanyny hudaý ýola berdi. Bu aýal bolsa, garyplygyndan ýaňa elindäki barja çörek puluny berdi. Mugallym, seň hakykaty aýdýanyňy we öwredýäniňi, adamdan ýüz görmän, Hudaýyň hakykat ýoluny öwredýäniňi biz bilýäs. Biziň soragymyza jogap ber. Aýtsana, bize Rim imperatoryna salgyt tölemek kanuna garşymydyr? Seresap bol, ýa Reb! Maňa bir kümüş teňňe görkeziň. Kümüş teňňäň ýüzünde. Onda kimiň suraty we ady bar? Kaýsaryň! Beýle bolsa, Kaýsaryňkyny Kaýsara beriň. Hudaýyňkyny Hudaýa beriň. Bu hakykat. Siz muňa näme diýersiňiz? Dogry! Hak! Seret, bu Petrus ýalyla. O bu ýerde näme işleýärkä? Pesah baýramyna iýmit satyn alýana meňzeýär. Ejir çekip başlamakam siziň bile Pesah naharyny iýmegi diýseň isledim. Sebäbi size diýýän. Hudaýyň Patyşalygynda Pesahyň manysy amala aşýança ony iýip bilmeýän. Üzümiň miwesini bize sowgat beren şalaryň şasy Reb Hudaý sen mübäreksiň. Muny alyň-da öz araňyzda paýlaşyň. Gökden şu çöregi sowgat beren Älem jahan şasy. Hudaýymyz Reb sen mübäreksiň. Bu siziň üçin berlen meniň bedenimdir. Muny meni ýatlamak üçin berjaý ediň. Bu käsedäki meň siziň üçin dökülen ganym siňen täze ähtdir. Ine, maňa haýynlyk etjegiň eli şu saçagyň başynda meniň ýanymdadyr. Hakykatdan-da, ynsan ogly, Hudaýyň aýdyşy ýaly, ölmelidir. Emma oňa haýynlyk edýäniň dat gününe. Bolup bilmez. Kimkä ol? Ol kim beýdip biler? Ýa Reb, men dälmi? Onuň kim barada aýtýanyny sorasana. Ýa Reb, men Seň bilen zyndana-da, Ölüme-de öýtmäge taýýardyryn. Petrus, men saňa diýýän, horaz gygyrýança sen meni tanamaýanyňa üç gezek ant içersiň. Kazylar öz hökümini çykardylar. Inofant, eliňdäki näme? Patyşa Diliýanyň häkimliginiň soň geläýdi öýdýän. Men şu açyk kazyýetden hat aldym. Isa şägirtleriniň biri bolan Iuda ony türmä salmaga kömek etmäne razy boldy. Olar ony beýtmäge nädip yryp bildikäler? Örän aňsatlyk bilen, bary-ýogy otuz kümüş teňňä. Agşam olar Isany tussag ederler-de, Ol gaçmaz ýaly hemme zady gurarlar. Ýok. Haýyş edýän beýtmäň. Iuda. Ogşamak bile ynsan ogluna haýynlyk edýämiň? Ýa Reb, gylyçlalymy? Bärik, ony tutuň! Saklanyň, bes ediň! Bu gudrat, gudrat. Bir garakçyny gözleýän ýaly, gylyçly-naýzaly gelipsiňiz. Men siziň bile her gün ybadathanada bolýardym, şonda siz maňa el galdyrmadyňyz. Tümlügiň höküm sürmeli gününiň geleni üçin, häzir siziň wagtyňyz geldi. Tutuň ony. Onda näme? Ana patyşanyň dony. Bize aýtsana, näme bolýar? Beýik Patyşa, bizi halas edermiň? Sen bizi halas edermiň? Bu-da Isaň ýanyndady. Ýok, men ony tanamok. Men olaň bile ýörenini gördüm-ä. Senem şolaň biri ahyry. Ýok, men olardan däl. Gulak asyň, men muny Isaň ýanynda görüpdim. O-da jelileli. Aýryl, Tanaý! Seň näme diýýäniňi men-ä düşünemok.

Nafan! Nafan! Beýnä näme boldy? Isa! Isa betbagtçylyga uçrady. Tizräk beýlekilerde habar bermek gerek. Seni kim urdy? Pygamberlik et! Indi seni kim urar, hä? Duruň! Duruň diýýän size! Ony maslahata getiriň! Ýörüň! Aýtsana, diýmek sen Mesihmi? Aýtsam-a, siz ynanmarsyňyz. Eger sorasam, jogap bermersiňiz. Mundan beýläk ynsan ogly Gudraty Güýçliniň sag tarapynda oturar. Diýmek, sen Hudaýyň Ogul-la? Mendigimi sen aýdyp dursuň-a. O Hudaýa dil ýetirýär. Oňa nähili jeza bererlerkä? Biz onuň öz aglyndan eşitdik. Ony Pilatusyň ýanyna alyp bar. Isany Pilatusyň ýanyna alyp barýarlar. Pilatusyň ýanyna. Ol iň zalym rim hökümdary ahyry. Ol eýýäm köp müňlerçe adamlary aç-haçy çüýledi.

Muň ýaly ir gelip, siz menden näme isleýäňiz? Bu adam halky azdyrýar. Ol bütin Ýahudada gozgalalygy çagyrýar. Oňa ölüm jezasyny bermeli! Men bu adamdan hiç hili günä tapamok. Günäsi ýok. Ol günäli. Kaýsara salgyt tölemegi gadagan edýär. Özüni hem Mesih, hem Patyşa diýip yglan edýär. Patyşa, Sen Ýahudaň patyşasy? Özüň aýdýaň. Ol Jelileden başlap, tutuş Ýahudada-da taglymat beripdir. Jelileden? Näme, sen jelilelimi? Onda goý, oň bile

Sen özüňi kim diýip atlandyrdyň? Onsoňam seň resullar diýýänleriň kimler? Seň gudrat görkezip bilýänligiň hakda gürrüň edýäler-le. Hany maňa-da bir gudrat görkez-dä! Jenabym, ol adamlaň aňlaryny bulaşdyrýar. Ol özüni patyşa diýip atlandyrýar. Patyşa? Şu patyşamy? Yha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Beýik patyşa! Ony jezalandyryň! Ony Pilatusyň ýanyna äkidiň, goý, şo çözsün! Men munda ölüme mynasyp günä tapmadym. Men muny gamçylap, kowup goýbermegi buýurýan. Sen baýramçylyk mynasybetli bir bendini goýbermelisiň. Barnabasy goýber. Muny bolsa jezalandyr! Hawa, Barabbasy goýber! Ony haja çüýle! Hawa, ony haja çüýle! Sen, sen, ony gamçyla!

Dargaň! Tizräk! Olar ony öldürmezler-ä! Kime diýilýär? Yza! Yza! Sen! Adyň näme? Men kirneýeli Simun. Sen göterersiň!

Bärik, bol, tizräk! Tizräk! Indi sen! Ýöre!

Ýüpleri çekiň! Atam, olaň günäsini geç. Näme edýänini özlerem bilenok. Özgeleri halas edýärdi. Goý özünem halas etsin-dä! Eger sen Mesih bolsaň, özüňi halas et-de, haçdan düş-de! Hany gudratlaryňdan birini görkez-de!

O ýerde näme diýip ýazylypdyr-a? Ýahudaň patyşasy. Eger Isa patyşa bolsa, onda bunlar näme üçin beýdýärkäler? Men bilemok.

Atam. Ruhumy. Seň eliňe berýän. Men mugallym üçin gabyr taýýarladym. Oň jesedini almak isleýän. Alyberiň. Bizi bagyşla! Biz Rebbimiziň jesedini ugradýas. Hemmäňiz hoş geldiňiz! Ýöne gideliň, Sabat güni ýakynlap gelýär. Näme, indi biz Isany görmerismi? Duruň hany! Isaň aýdan zatlary ýadyňyza düşenokmy? Näme? Ýadyma düşýä. Isa üç günden soň ýene direljekdigini aýdypdy. Serediň, daş aýrypdyrlar! Siz näme dirini ölüleň arasyndan gözleýäňiz? Ol bu ýerde ýok, ol direldi. Oň, ynsan ogly günäkärleň eline berler, haça çüýlener, ýöne üçlenji güni direler diýen sözlerini ýada salyň. Gulak asyň! Gabryň agzyndaky daş aýrylypdyr. Biz gördük, o ýerde Rebbiň jesedi. Ýok eken. Ýok eken. Birden öwşün atyp duran eşikli iki adam öňümizde peýda boldy-da, Siz näme dirini ölüleriň arasyndan gözleýärsiňiz? diýdi. Bu hakykat. Bu hakykatmyka? Näme ynanma diýýäler? Bu hakykat. Biz ynanaýyk. Gabyr boş eken. O ýerde Rebbiň jesedi ýok eken. Petrus, sen bize ynanaý! Reb hakykatdan hem direltdir. Ol Simona görnüpdir. O biziň bilen gitdi. Ýöne biz oň kimdigini tanamadyk. Ýöne çöregi döwen wagty biz ony tanadyk. Isa, Ol o ýerde näme işläp ýörkä?

Görýäňizmi, bu meň özüm. Maňa eliňiz degrik görüň. Çünki ruhda et we süňk bolýan däldir. Ine, bular hakda men siziň ýanyňyzdakam gürrüň edipdim. Men Musaň kanunynda, pygamberleň ýazgylarynda, Zeburda özüm hakda ýazylan zatlaryň ýerine ýetmelidigini aýdypdym. O ýerde şeýle ýazylandyr. Mesih ejir çeker. Üçülenji gün direler. Oň adynyň hatyrasyna günälere toba etmek we bagyşlanma Iýerusalimden başlap, ähli halklara wagyz ediler. Halew maňa Isaň Hudaýyň Ogludygyny aýdanda, men ynanmandym. Ýöne men Isaň akla sygmajak gudratlary görkezenini gördüm we Hudaýyň söýgüsi hakda gürrüň berenini eşitdim. Men oňa nähili zalymlyk bilen daranlarynam, uranlarynam gördüm. Ony haça çüýlänlerinem, oň jan berişinem, jesedini haçdan düşürişlerinem, ony äkidişlerinem gördüm. Ýöne men Isany ýene-de görerin diýip pikir etmändim. Soň gudrat boldy duruberdi. Hudaý öz sözünde durdy. Ol Isany diretmegi wada beripdi. Ol bize eger Isany Hudaýyň Ogludygyna, özümiz üçin ölendigine ynansak, onda Oň bilen ebedi ýaşajagymyzy aýtdy. Men şat, sebäbi şeýle bolmagyny isleýän. Ine, bar bolan waka şu. Bu zatlaryň hemmesi hakykatdyr. Sen Halew, Ýaýyl, Nafan we Benýa bilen bilelikde Isaň kimligini gördüň we haýran galdyň. Sen meň Isaň Hudaýyň Ogludygyna ynanyşymy we Ony özümde ýaşamaklyga çagyryşymy gördüň we eşitdiň. Seňem saýlaw etmeli wagtyň geldi. Häzir Isaň Özüň bagyşlamagyny haýyş etmek isleýäňmi? Meň aýdan zatlaryma seň Meň düşünmeýän. Gideýin-de, Ilki ejemden kakamdan soraýyn. Ýa-da entek taýýar däl diýmegim mümkin. Ýa-da seň Hawa, men Isany ýüregime çagyrmak islän diýmegiňem mümkin. Men Isany öz günälerimi we erbet hereketleri, pikirleri edenim üçin, hapa sözleri aýdanym üçin bagyşlamagyny isleýän. Senem oň bilen hemişe ebedi ýaşamak isleýändigiňi aýdyp bilersiň. Eger sen hawa diýmek isleýän bolsaň, onda muny öz sözüň ýa-da aşakdaky ýaly dilegde Hudaýa ýetir. Gadyrdan Hudaý, men Isaň Seniň Ogluňdygyna ynanýan. Isaň meň eden nädogry hereketlerim, pikirlerim we aýdan erbet sözlerim sebäpli haçda ölenligi üçin minnetdar. Ýalbarýan, meň günälemmi geç. Goý Isa meň bilen bolsun, kalbymda ebedi ýaşasyn. Maňa Seň isleýşiň ýaly adam bolmaga kömek et. Dilegime jogap bereniň üçin minnetdar. Sen şu wagt şeýle dileg etmek isleýäňmi? Eger sen razy bolsaň, Hudaý bilen bileje gürleşäýeris. Men häzir dileg etjek. Sen bolsa yzymdan sözme-söz gaýtala, Gadyrdan Hudaý, men Isaň Seniň Ogluňdygyna ynanýan. Isaň meň nädogry hereketlerim, pikirlerim we erbet sözlerim sebäpli haçda ölenligi üçin minnetdar. Ýalbarýan, meň günälerimi geç. Goý, Isa meň bilen bile bolsun, kalbymda ebedi ýaşasyn. Maňa Seň isleýşiň ýaly adam bolmaga kömek et. Dilegime jogap berenligiň üçin minnetdar. Amin. Hudaýa ynan we Onuň Özüňi söýýändigini, bagyşlaýandygyny, sende hemişelik ýaşaýandygyny bil. Eger sen biz bilen dileg eden bolsaň, onda muny hemmelere gürrüň berseň gowy bolar. Sen öz durmuşyňdaky iň gyzykly başdan geçirmeleri başlaýaň. Bu Isa hem oň Atasy Hudaý bilen dostlaşmakdyr. Ine, Hudaýa has gowy düşünmek we söýmek üçin gerek bolan dört maslahat. Oň kitaby bolan Mukaddes Kitaby her gün oka. Hudaý Öz Kitabynda saňa köp wadalar galdyrdy. Hudaý bilen gürleş. Hudaý bile hemme zat hakda, hemme ýerde we hemişe gürleşip bilersiň. Tanyşlaňňa Isa bilen dostlaşanlygyňy gürrüň ber. Ony tanaýanlar we söýýänler bilen köpräk bileje bolmaga çalyş. Biz saňa Isa hakda hakyky taryhy gürrüň berendigimize begenýäs. Indi seň gezegiň. Isa hakda dostlaňňa gürrüň ber.